Jaden Smiles ah, nĩ athondeki njorua a ndawa cia magego ndawa citarĩ na kaũndũ kau ũguo waigua na kũruta mũndũ kĩroho na kũmũruta kĩhinya na kũgacũra marĩa magacĩtio nĩ maĩ na mũndũ ũrarĩo nĩ magego na kwenjeka na tata na agakorwo na mathĩna maingĩ mũno ta kuura thakame na ulcers maũndũ mangĩ ta macio gum bleeding sensitivity ndawa icio ciothe Jaden Smiles kambuni ĩyo nĩ ĩturaga maũndũ macio magoka wega na no ndĩraiguire nĩ megũtu- nĩ maratura indo ingĩ ci- detergents maũndũ ta macio a shampoo a thabuni wa gĩbandĩ maũndũ ta macio maingĩ mũno maũndũ mega na maũndũ mothe magaikara marĩ conjo cairi namba ciao nĩ ũgũciona oro hau nĩgetha ũngĩbatara maũndũ ta macio nĩ ũkũmona na website ciao ikĩrĩ oho nĩgetha tũgakĩmacerera nginya kũrĩa website-inĩ. Ah, Rĩu rĩ angugĩte wambe ũnyue tũmaĩ Eh, nĩgetha ũcoke haha na third eye. Third eye mm. is Ritho rĩa a Ngai. sixth chakra Mhm. nĩ chakra ya gatandatũ Eh, na arĩa andũ arĩa maragia ũhoro wa ndariri nĩ maugaga ndari ya gatandatũ rĩ nĩ cira na cira no ũkorwo ũrĩ mwega kana cira ũkorwo ũrĩ mũru ĩyo nĩ ndari ya gatandatũ na ya mũgwanja tũgakiuga nĩ ũngai yes rĩu tũracira cira ũrĩa mwega na nĩgetha tũtaũkwo wega marĩa matũmaga ritho rĩu rĩa gatatũ rĩ- rĩage kũhingũka marĩa mahingagĩrĩria that power and that energy ya kũhingũra third eye nĩgetha ũkũrane maũndũ nĩgetha wanjie kuona ũrĩa andũ arĩa angĩ matarona nĩgetha wanjie gũtaũkwo nĩ maũndũ kũu thĩinĩ na nĩguo mũndũ wothe akoragwo akĩrirĩria no nĩwaigua nĩgetha rĩhingũke harĩ na maũndũ maingĩ he chakra nyingĩ mũno ũrabatara o balance hena power hena energies nyingĩ mũno irabatara kũiguithania nĩgetha o balance nĩgetha ritho ritho ũmenye rĩa hingũka ritho rĩu tu kuma hau nĩ crown chakra rĩu nĩ kũhumbwo thũmbĩ ah yes ũguo thũmbĩ rĩu rĩ tanjitwĩre atĩrĩrĩ mm. ũtekũingĩra mũno thĩinĩ tondũ andũ aya ndĩrenda magwethe mm. nĩgetha ũmatarĩrie we mm. nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa tũrĩkinya ũhoro wĩgiĩ meditation meditation gũkira ũguo nĩgetha cankara ya mbere nĩgetha ũmenye maũndũ maya matũmaga blockages ciothe nĩ irĩkũ na nĩgetha ũmenye ũrĩa ũkũrũa nacio, nĩgetha gĩthĩi kĩrĩa gĩ thĩiniĩ waku kĩanjie gũthĩa maũndũ maya mothe maithĩrane, hĩndĩ ĩyo twĩ meditation process ĩyo no tũgũbundithio nĩ wanja wa Mwangi. No rĩu rĩ, tũrenda kũmenya tũgũtigarĩtie chakra igĩrĩ, chakra ya... third eye chakra na crown chakra rĩu ta ta nĩtũcoke hau ha third eye nĩkĩ nĩ blockage ici- nĩ- nĩkĩ kĩngĩtũma iritho rĩakwa rĩage kũhingũka kana okorwo nĩ rĩahingũkĩte ningĩ rĩhinge rĩngĩ tondũ nĩ rĩhi- no rĩhinge ĩĩ nĩ rĩhingaga nĩ to rĩhinge rĩhingaga mũno Eh? ĩĩ rĩhingaga na nĩrĩendaga kũmenyererwo nĩgetha rĩgaikara hĩndĩ ciothe nĩ tondũ reke ngwĩre maũndũ ritho nĩ marĩa- rĩa bata Ritho nĩ rĩa bata. Tondũ nĩrĩo rĩtũheaga discernment, yeah. intuition, uh -huh. nĩrĩo rĩtuonagira maũndũ marĩa tũtangĩhota kuona yeah. maitho maya maya mena mwĩrĩ uh -huh. e, na maũndũ mau nĩmo marĩa very important na no rĩo rĩhũthagĩrwo nĩ ago arĩa maragũraga Eh, ona no rĩo rĩhũthĩragwo nĩ andũ arĩa kũrĩa ũigua andũ nĩ marathiĩ huduma na andũ na andũ kũrĩa huduma eh, na ũndũ ũrĩa ingĩenda kwĩra nginya mwĩroreri yeah. gũtirĩ mũndũ ũngĩkũmenya wega ta ũrĩa ũngĩmenya mũndũ nĩwe ũngĩmenya na etaũkwo eh, tondũ o ũrĩa ngwĩrire ngai aikaraga kũ aikaraga haha aikaraga thĩinĩ waku na ndaugaga kana nĩ ngoro eh, aikaraga thĩinĩ waku na wa balance chakara icio ciothe ndĩrakwĩra na ritho rĩaku rĩahingũka Yeah. eh, nĩ ekũhota gũkwarĩria Ehe. na nĩ ekũhota gũkwĩra no maririkanie nĩ kwĩmenya tũremenya eh, nĩ kwĩmenya tũremenya rĩu rĩrĩa Yeah. ritho rĩrĩ rĩahingũka nĩ ũkũhota kuona Mhm. maũndũ marĩa me hitho-inĩ Yeah. mara- marĩa marakũgiria ũgĩe kĩu ũrenda kũgĩa yeah. eh, Na na rĩu- nĩ- na ma- nĩ- nĩkĩo ndauga nĩho discernment ĩgũkĩra Discernment intuition, spirit, intuition. eh, na kuona maũndũ maingĩ marĩa me hitho-inĩ Yeah. eh, marĩa ũtangĩhota kuona na maitho maya twĩ namo Yeah. na ũkahota gũtuĩka so guided Yeah. in your spiritual

so your soul kĩrĩa roho waku nĩ kĩndũ kĩũgĩ mũno yeah. na nĩ kĩũĩ kĩrĩa ũbataire yeah. na hĩndĩ ĩrĩa ũbatairio nĩkĩ mm-hmm. eh, ũguo ndũkanahenio nĩ mũndũ yeah. atĩ no akũhingũre the third eye chakra yeah. yes But it's a process to open it. It's a process. Within yourself. No, no actire like a master nä getha akuonie. Eh, akuonererie nä getha å rä a å ngä hota kå rå a na maå ndå marä a mangä giria ritho.

Nona Raila rĩake nĩ rĩoneka, warora Raila haha ũguo rĩ, nyonaga nginya rũhĩa. Nĩ mu. Ĩĩ nĩ mũndũ dangerous. Ĩ, na nĩ wona rĩu ndũrakĩona na ritho rĩrĩ ũrona ona rĩu rĩaku nĩ rĩu andũ megwĩciria ũira nĩ ũrarĩona mareciria ũrarĩona na maya Oho. Ĩĩ, nĩ tondũ rĩu nĩ rĩhingũkĩte rĩ Nĩ tondũ no rĩu- nginya rĩkona andũ maũndũ marĩa matarona. Nĩ tondũ rĩu No njĩre andũ rĩu Simba nĩ ĩroneka, no marora-rĩ, marora haha Simba matiramĩona oo. Tondũ oo mararora na maya eh. Nĩ tiguo? Yeah.
Ta rĩu we- Marora haha Mm. mone kĩ? Ta rĩu- ta rĩu we- by- by the way nĩ wamenya ritho rĩaku rĩhana atĩa? Ndona ũrĩa ũhana we. Ũngĩrorwo ũguo-rĩ, nĩ wonaga nyoni ĩrĩa ĩtagwo eagle. Eagle. ũroneka nginya mũkanya ũcio ũguo nĩ kuga no ũthiĩ kũraya mũno na no wone kũraya mũno na no wĩke maũndũ ma magegania mũno na no wone kũndũ tũtangĩona ĩni tondũ iko nayo nĩ yonaga kũndũ kũraihu mũno ĩthiaga kilometers and miles kũrĩa igũrũ no ĩkonaga thamaki ke iria-inĩ ĩgoka chua ĩgoka ĩkanyitĩte kana ĩkona gacui naguo nĩkuo no wone kũraihu mũno Eh, na ĩyo nĩ nyoni ĩmwe ĩrĩa nyendete mũno by the way haiya onokorwo nĩ ũkwĩrĩte Eh, tondũ nĩ nĩ raisaga high Ehe. high high over the tides tondũ niĩ ndarora ũũ, nĩgetha ndakũrora rĩ, ĩkagĩa na clear vision ũyũ nĩ akĩigua mũthikĩrĩria ritho rĩakwa nĩ ihingo na nĩ hingo tondũ Eh. nĩ nyendete nyoni ĩyo mũno Ehe. na nĩ ndĩrutaga maũndũ maingĩ nayo nginya Ona. ũhoro wa ũhoro wayo wa intimacy Yeah, eh, mũikarĩre wayo wa, wa, wa, wa, wa gũkorwo na mwendwa yeah. eh, rĩrĩa ingũ ĩrenda gũkorwo na mwendwa ĩkaga atĩa ĩthiaga igũrũ Aha. igũrũ mũno ĩna Yeah. the, the female iko The female eagle. yes ĩthiĩ Yeah. igũrũ mũno ĩkambata igũrũ mũno Yeah. eh, ĩkarekia ĩgathi na, na, na branch gĩtha kĩrĩa rũhonge kana iri- ihuti Yeah. ĩkarũrekia thĩ Aha. eh, yarũrekia thĩ nao rĩu rĩ arũme aya me haha maramũcindanĩra rĩ Yeah. magaikũrũka Ĩĩ nĩguo.
ũrĩa ũkũrũhuria mbere Yeah. ĩĩ na nĩ makĩgeragio maita maingĩ nginya ũrĩa ũrĩkĩhotana kũmaanisha Anigu is a very sharp yeah. eh, na nĩ nyamũ ĩroraga maũndũ na wariĩ mũno yeah. yeah.
nona guo mũrũthi naguo rĩ mm. nĩũkoragwo ũrĩ ũgwati-inĩ mũno onaguo is a king of jungle mm. no nĩ tondũ wa gũkorwo every time nĩ ũraruruma nĩ ũrarũa mm. kũruruma harĩa wanyita Mm. no ũkore matukũ maguo makĩnyihanyiha mũno Nĩ- kana nĩwanyita Nĩ ndĩranyita. Ĩnĩ, the spiritual realm nĩ atĩrĩrĩ andũ arĩa ritho rĩao rĩhingũkĩte ta rĩa mũrũthi Mm. wanyita Mm. nĩ andũ mangĩnoga na ihenya Mm. nĩ andũ matati, matatindagĩra mũno manogagio nĩ ũndũ na ihenya Mm. ĩ ũndũ atĩ wa gũtindĩrĩra Eh. ũkanogio yani na kuga let it go wakora mũndũ nĩ agũkombire no tondũ ndũra- ndaretigĩra kũrĩha rĩ ũkauga let it go no ũhoro ũcio ũgathiĩ na ũkanoga Eh, no nawe wĩ mũkombanĩri rĩ Mm, ũgetĩkĩraga ũka- ũkagerera kĩgeranio rita rĩmwe amen. na ũkahĩtũka Yeah. ndũgagĩtũre ũkombagĩra andũ makĩũraga Niĩ tondũ reke ngwĩre. He mũndũ ũrakombeire agĩthiĩ nacio. Hmm, nakorwo nginya nĩ ũhoro wa kwendana rĩ Mm. kwendana ũgĩteagwo rĩ Mm. ũgetĩkĩra gũthoma resoni na ihenya Ta rĩu no menya ndĩranjirie kũhoya ndĩranjia kũhoya atĩrĩrĩ Ona handũ ha andũ acio makĩndĩhe mũndũ ta ũcio na nĩ akĩregire na tokorwo nĩ kwaga rĩ, Ngai itangĩheo nĩ Ngai mbeca icio. icio Yeah. aragĩkũhete ũkamũkombera na ũgathiĩ na mbere na rĩu nĩ ũkombeire ũngĩ Hmm? Mm. Nĩũkombeire ũngĩ? kũmaanisha ndũkĩrĩ ũrarĩkia lesson Yeni.
Alafu rĩu ningĩ
Nawasalimu sana kwa majina yangu, naitwa Daktari Gathemba

Yeah. ni kumaanisha you are fully aligned You are fully aligned. yeah, you are aligned ũguo kwa ceci ũngai waku Yeah. nĩ hahũthũ Uh-huh. eh, andå arä a maugaga mationaga cioneki eh, ciambie gå ka citiåkaga atä tondå nä wahonoka Mhm. aca Na then ũthiaga kanitha. niä Eh.
eh, aca
Kĩĩ gĩatũmire wage gũthiaga kanitha? okay.
ta rä u tå kä aria å horo wa

E- e- exa those three words nicio ciatũmire mũno mũno mũno Yeah. njigwo nĩ ngũremwo nĩ kanitha Mhm. nĩ ũndũ wa judgment Yeah. eh, fear Aha. na doubt Na doubt. eh, ũkonaga atĩ ihi ndekona nĩ ndahĩtia Okay. eh, there, there are no sin nĩ wamia rĩu thĩinĩ wa kanitha nĩ gũkoragwo na ũhoro wa kwĩrwo nĩ wehia

Tondũ rĩrĩa wetĩkĩra maumĩrĩra ma maũndũ mothe rĩ, hakoragwo he hega mũno. Tondũ nĩ wona nĩ wa accept, nĩ wa forgive na nĩ wathiĩ mbere. Ũguo nĩ kũmaanisha atĩ mũndũ ũcio ndanakũhĩtĩria, ndanagũkwanza na ndũnamũkwanza. So the lesson is well learnt na mũgathiĩ na mbere. Ũguo ndũnaiga mũndũ ũcio ũngĩ mahĩtia-inĩ ma gũgĩka kĩaga gũthiĩ igũrũ ũguo. Nawe ndũgũkĩaga gũthiĩ rũgendo rwaku ũkĩrĩ o mũũ. Rĩu we ndũrathiĩ igũrũ? Aca.
We wĩ ndũri cia gũkũ thĩ? Eh,
it's another topic for another day. It's another topic for another day. Mm -hmm.
Na rĩu rĩ, mm. uh, this message rĩ, mm. nĩ ya anybody mm. ũrĩa ũrenda gũkĩra mm. gũtira makania kana e kanitha-inĩ mm. kana e ũndũire-inĩ mm. kana e kũ kana e mm. mũthigiti kana e kũ mm. no nĩ atĩ nĩ ndĩrenda ritho rĩakwa rĩhingũke mm. no nginya balance Mm. maũndũ macio mũgwanja Mm. tondũ kũndũ guothe gũkĩrĩ ona rũirigo Mm. ona kũrĩa ũndũire-inĩ gũkĩrĩ ona mĩgiro yakuo ndũgwĩka ona ũndũ weka ona rĩ nĩ mũgiro Mm. gwĩka ũndũ ũrĩkũ Mm. gwĩka ũndũ ũcio so angĩkorwo nĩ ũrenda ritho rĩaku rĩhingũke rĩ Mm. kana maũndũ maku me araini Mm. no nginya wĩtĩkĩre atĩrĩrĩ Mm. weheria ũndini

ngai nĩwe Mm, na ngai rĩ- arĩ thĩinĩ waku na ngai thĩinĩ waku yes na rĩu wona to activate o ngai thĩinĩ witũ Yeah. we will do exploits will do exploit Mm, haha nĩgetha twĩke maũndũ ma magegania mm, nĩgetha twanjie kũringa ciama mm, tũgaciringĩra o kũrĩa mũndũ arĩ mm, no nginya maũndũ macio mũgwanja mm. chakra icio mũgwanja tũhoce gũci- gũcibalance yes ũrĩ na ũndũ ũkwĩra mũthikĩrĩria tũgwĩtiriha tũgĩtiha
Eh, ingĩaga ũndũ ingĩmwĩra Nini. no ndĩmwĩre no ndĩmwĩre eh, ũhoro wa kwĩyenda nĩ ũndũ mwega Yeah. na ũhoro wa kwĩmenya nĩ ũndũ mwega Yeah. Eh, tondũ hambagĩrĩria hau kwĩyenda wona wagucio mũno rĩ Yeah. harĩa twanjia ha kũgucio na thutha nĩ ũtarĩ Yeah. tondũ gũtirĩ mũndũ ũkĩraga oro ũguo That's all. aca yeah. in a comfort zone. Yeah. Actually, so that we can happen at your lowest level in life. Yeah. Eh, ni wega kwimenya mm-hmm. na ũngĩkĩigua biũ biũ nĩ ũrenda kwĩmenya makĩria ya ũguo twakwĩra rĩ namba yakwa ĩ hau nĩ ũkũmĩona no ũnjethe
namba ĩyo ĩ hau thĩ

5 ũrĩa thiaga kũndũ kũingĩ ũngĩkorwo na semina ũkĩenda andũ othe marĩrio ũkĩenda athuri marĩrio atumia marĩrio ciana ciothe ciarĩrio maũndũ mothe megiĩ kĩroho spiritual Even psychological therapy. na even psychological therapy mũndũ wa ngai e haha nĩ arũngaga maũndũ macio mothe nĩ nĩ wĩtagwo mũrũngi wa icũrĩ nĩ nĩ ũrũngaga icũrĩ tũgũcirũnga mũno na Icũrĩ. maũndũ magĩre tũhote gwetha indo maũndũ magĩre tũhote gwetha indo Mm, tũthiĩ kuona tũtangĩhota tũkinyanĩre Tũkinyanĩre. Tũhote kũhinga our purpose. tũkinyanĩre Mm, na nĩgetha maũndũ mothe magĩrĩre ĩĩ. ndwakĩigua no ũciarwo warĩ mũtongu ũcoke ũciarwo gwa thĩni

Ĩĩ ũrĩa wacithurire no nginya gĩkoni waihũririe nĩ ũgũtunywo oh, ũgĩũka nĩ waihũrĩtie ĩtĩkĩrĩte gũtunywo nĩ we mũndũ ũgũtunya nginya wĩtĩkĩre gũthoma lesson ĩ gũtunyana nĩ ũkwandĩka nĩ njĩtĩkĩrĩte gũtunyana it happens a lot when you choose yeah. tondũ nĩ wona roho mm. eh, as you connect with your higher self yeah. nĩ ũkuona gũtirĩ ũndũ ũremaga Ũguo wĩ thĩinĩ wa roho rĩrĩa ũrarora maũndũ ma ũmũndũ rĩ, eh, wonaga me mahũthũ mũno Eh, na ũgĩthura wonaga nĩ ngahota Yeah, yeah, yeah. no rĩu waheo mwĩrĩ rĩ Yeah. nĩ haritũ mũno. Eguo. Eh, na nĩkĩo ũiguaga eh, life is a dream Mm. wĩ kĩroto-inĩ thaa ici Eh.
Ndiĩ ndĩrokĩra. wakua nĩguo gokĩra Ai.

No ũguo tũgakua. aca eh. rĩu nĩ twĩtũrĩre o nĩ gwĩtũrĩra nĩ twĩtũrĩre nĩ twĩtũrĩre eh, no as long as wĩ gũkũ na ũrĩ ona mwĩrĩ wĩ state nyingĩ warĩkia gũkĩra mm. no ciothe no igĩthiraga tondũ nĩ wamenya no ũragĩthiĩ macuĩte nĩ getha gĩkinya nĩ kwehera kĩroto-inĩ gĩkĩ wambia gũgĩtũrĩra mm-hmm. ũkorwo ũkinyanĩrĩte na ũkorwo ũtũrĩte ũrĩa kwagĩrĩire mm. ah, nĩ twakena mũno mwĩroreri na mũthikĩrĩria wa Nyamũgo FM na Nyamũgo TV ngaĩkwĩra kũndũ ti kũngĩ no kũrĩa kwa Jaden Smiles Jaden eh? Jaden Smiles KE kambuni ya kumutha andũ magego ya kumuthwo magoka wega na kumania na hau ũguo angĩkorwo nĩ ũrenjeka magego na kũigua thithi na kura thakame na ironda cia kanua na kũraiha magego maũndũ macio mothe ndawa icio twĩ nacio na tũgakĩigua mwaka ũyũ wa 2024 Jaden Smiles nĩ gũciara kana getagwo Jaden's Detergents ĩĩ nĩgetha kũu nĩkuo tũrĩrutaga tissue iria njega kũu nĩkuo tũrĩcemanagia na shampoo mathabuni marĩa mega, maguta mega, ona maraci marĩa mega biũ, marĩa manungi wega, nĩ wakĩigua? Na maũndũ maingĩ ta macio na indo iria ciĩtagwo fresha, tũgagĩkorwo twĩ chonjo zaidi zaidi zaidi zaidi. Na rĩu rĩ, no nyende ũmahutĩrie rĩrĩ, tondũ nĩ wanjĩrire ũhoro wĩgiĩ meditation.

reke tũmathondekere ihinda rĩngĩ Tũmathondekere ihinda rĩngĩ. nĩgetha tũmabundithie o kahora o kahora Nĩgetha- nona rĩu ningĩ twahota gũkĩmahe ũhoro mũingĩ Rĩrĩ tondũ rĩrĩ watukanirwo nĩguo nĩguo ngwendaga rĩrĩ Mm, eh, ndũkũmahe ndeto icio mm, no nĩ wega ũmenye atĩrĩrĩ meditation ihinda rĩu rĩa kwĩta kamũcemanio mm. ihinda rĩu rĩa kwarĩria ngoro yaku ihinda rĩu rĩa kũhona kwĩhonia Mm. tondå healing ä ranjia nawe Mm. å horo å cio wa kwä honia Mm. nä getha å hote kå deal na challenges å hote kå deal na guoya Mm. no nginya å keä ta kamå cemanio Mm. å ka meditate Mm. ũgakoragwo na tũrĩbata tũu nĩ agagũtarĩria tabarĩra ĩno ĩngĩ yũkĩte rĩ tũkamenya ũrĩa tũkaingĩra thĩinĩ wa meditation Mm. tũgabundithio maũndũ maingĩ mũno rĩrĩa wĩrũnĩrĩ rĩ

na nä ekå heire namba Hey. maå ndå macio nä mega Eh, Ĩno ũranjĩra hutia meditation rĩ yeah, eh, thĩinĩ wa program ĩno tũprogramitwo rĩ yeah. tũprogramitwo kũruta wĩra nonstop ĩitha Ĩĩ. hihi nĩgetha ũgĩtonge na nĩgetha ũgĩkinyanĩrie iroto ciaku ä nä tũkeriganĩrwo Mm. na tũkethaa mahinda maitũ me time kana nä kä o må ndå athomaga andä kå to taguo rĩu ũkarigwo nĩ atĩa ningĩ ũkaruta wĩra nĩgetha ũtũre ai ona ndiramenya atĩ hau athiaga Eh? Hmm? Ndirona? Gũtirĩ mũndũ ũthomaga nĩgetha mbia imũrutire wĩra. Ona rĩu nĩ hau athiaga rĩu gũthiĩ menyete. Eh. Eh.
Rĩu rĩ reke tũkinyie hau tondũ rĩrĩ maũndũ maya nĩ maingĩ. Nĩ maingĩ.
Thayũ thayũ thayũ thayũ gũtagathira nake na mũno getwo Waithaka wa Mbogo no we ndagĩtarĩ Gathemba nake mwenzangu agetwo atĩa? gũtuĩka ũtarani wa nja wa mwaki, ũtarani wa maũndũ ma kĩmeciria na maũndũ ma gũkĩra kĩroho. Thayũ nĩ thayũ, twakena mũno na nĩ gũikara hau na gũtũthikĩrĩria, thayũ thayũ.